Lubok lok An tin my head is standing Tin wiya ocungo Ci wek awaci kara anyam vino Ka wek nen calo wiya ocako panya Pien wiya tye ka standing oh my gwaa wiya ocungo Ea, wi Arun tye ma ocung, pien lokke dong en ki rewa odiyo man bwora-ni, dong odiyo woko. Ci wek awe gini kong anong vino ka wek olwoka maber. Dong an tye laco anongo information tye ka wot i kin piny ni amono ni kacokke mo obedo tye madit adada te yat i agago kaca koko ma dong tye en aye ni womar mo oneko min pwoc pa lawote omwodo. Giwaco okwalo min pwoc. Police tye ka cokke eno ni ki nen calo lutela mukene obedo tye. Man video ma aneno ma. Dong gitye ka penyo en nyeri ni otiti ngo ma otim pingo en okwalo apwoca pa lawote. Lakel lok inyim koti te yat eno waco ni jali okwalo apwocane.

oneko min puc aluru lwongo kajango oneko min kajango pa lawote wun jo mukene wulwongo ni pus jo mukene lwongo ni pusi kat ineno red pepper bene tye ki nyinge ento kong walok dong i kom cinge ma bwura jalo oneko min bwura. ma kita Rued Bwora tye ka waco kede ni oweko gitino apwoja ma pud nongo onongo gidot. Tim ma jalo otimo en okelo peko me kic i kaka pa apwoja lok ma dong tye eno. Dong ilwongo en laballe oteri. Co waci en. pe ikwalo bwotani iye me ni ineko ento pe ikwalo dok poro bene ni bwotani ocito i porone ma bedo calo tye loka kuluni ca ci en onongo i kunu ci iti i kome pe dong omoko ni ionyo kado i kome ki yuro iye iyoyo kalara nyig angwen ibolo i kore ki kwon dong oye ni en itye balo eni jali ka i lobo ma an atye iye kombeddi onongo dong jali tye iye okol pi twero pa leba kun en tye ni i kare ma onongo korona tye magwar onongo kec tye wek en enongo ni jami-ni nen calo moo twero mako kome, ineno. Ka ma an dong pe aniang ma amito ni en ka diki ma lok oo kunnu en otiti, en aye ni, kit ma jui wan wangeyo kene ni ka in ineko dyel, cen aye in ikedo oko pien meno weng kom dek, aa tyene. pol kare giroyo oko pien meno bene kom dek ki dong wii diine set buco oko gicwero maber ten tong wang eni tye jo aryo ma wanongo ni gitye ki catipiket caba tiket me golo tong wang dyel gin mwonyo oko jwi an awaco kit gingwinyo kwede it dyel loko ci amito aniang ka jali otiyo tic enoni i kom apwoca min apwoca-ni. kite enone-ni. Ineno? Otimo nining? Okedo cene dok otero pat tyene ki wiye kono. Pien en onong pe wi di, en onong wi pi ba. Pien wi puc, wi puc, wi dyel pat, man jami aryo mapat pat, wi dyel ki wi puc. Apuja ma nyer oneko-ni oketo wiye kwene, kece weng dong odoko dek ite ma en otwako woko ki oboyi, nyanya kacel ki mutungulu. Dok bene nyer myero otitwa apuja mo pien jali bene watwo mo pe? Kit ma tye ni aneno kit vidio-ni, nyer loko bwunyo bene.

dong odoko dek. Nen an awacciwu ni gini gin okelo korona ni bedo lok pa cam mapatpat ma gin jo nicana wangi dingi gin obedo ka camone eh obedo ka tiyo ki man nyanyagi gubedo ka camo kolok-ki otwil kotgi anga anga gini dong ka i kin gang botwa kany dong apuca odoko dek bura. cinge odoko cam idi ci dong in dong icok ki dano dong ene ma nyuto ni dong dano dong tye dong next i list ma megi ma in dong onongo myero iti ki komgi ipwo ka dok okit assault bail iwony i komgi kong in aye atim ma jalo otimo an ma dong tam ma dong atye kwede en aye pien lok akic. Yero weko orphans. Ineno? Gin ma dong an atye ki tam iye ni gitini ena dong odong kici jalo dotgi pi dwe adek. Bange ka wun cwako wa wun lubok lok. An atye ki tam ni nyeri omyero gimak koko ket lutino cingeo ni i kore obed kedgi kong pi dwe adek. En onongo oneko migigio. Neno, meng nongo itye ki meng ma i agikki lubok lok me agikki aye ni kong winy dong iwiny ngo ma wan atye ka laro iye lok wan Acholi aye iwiny dong, dong igur dano bed dano dong obedo ni nim gitye ka bango nyero. School fees o eh. Dano gore tye ka cokke tye alaro loka lakwo jal ngat oneko abwura omwodo. Wan mo pe dong orwenyo lubok lok eh wan pe dong wan yo mere ma wan dong akwanyo mo lubok lok eh ka in ibedo itamo woko mot. Wan atye ka kwanyo yo me. Adadai ne ni wan omyero bed ta boko lok wabed ta kelo kacokke ni pi lok apuja kwano dugo kecci ni ryany can tye ni ryany mm ace mu weny calo wada dong lubok lok man eni wiye wiye ngo ma atamo ni omyero akel atit botwu wumiya dakika acel keken wek aci kel kong gin moni wunen kumanna ka boko lok wubed mot kwake dong wun lubok lok an anongo ni omyera jami moni an anyut botwu man pien wun wubedo wai wan lubok lok dong ngo ko gin ngo gin ma dong otimme eh Man dong gikoyo ma gilwongo leb mogo lwongo ni udi ka ineno kicoyo i tere ni co ni wan lubok lok man ni eni dong i Uganda dong tye ba namacim bene tye jero abirabira angwen acel abongwen abiro abicel abic angwen jero abirabira angwen acel, abongwen, abiro, abicel, abic, angwen. In igo cim iwac caji ni, iwac oda ma megi ki kala ma in imito. Wek in idonyo ki lobo pa wan lubok lok. Ena lubok lok? Man ni eni pe ti koi mo ma be neki. Dok bene bi woto ma iwoto ma wi tek iwoto ki nyero. pien owii po i boko lok mogo ma wan oboko pien ine idongo nyaka i lobo pa wan lubok lok me am material kit aber ki lubok lok eh o ine wan lubok lok ka boko lok ka in itye ka mito man ni eni man akanyi an atwero yubo bene iri ka in itye i lobo ma woko atwero yubo eni iri in i America an aketo oko i mail ci o wa i gangi. Ineno lubok lo? Ka in itye Canada cok ka eni bota ka eni gona mere ma cim ci an ayubo gini in dong ikoro ki dola. Ka in itye gang nge ni eni ka boko lok ki gunya. Man onyuto ni omyero nongo in idod wi alip pyer aryo gi ni dodo lok ko be obed kong gunya pongo wiye manok pien ibedo ka nyero.